көрсөн олорон кэпсэтэр олус үчүгэй отун кылгастык бэйэм туспунан театр туһунан кэпсиэм буоте аха театрбыт биһиэнэ быйыл сүүс он бэһис театральный сезонун арыйан эрэр улахан да улахан ремонт бөҕөтө барда бу хайыны тыһа артыыс була сыанаҕа тахсан оонньууругар элбэх да элбэх киһи үлэлиир итиннэ Онон була улахан-дулахан семьялаахпыт диэххэ сөп. Уонна то араас көлүөнэ барыта баар биһиэхэ. Аха. Оҕо эдэрдэриттэн хаастаахтарыгар тиийэ. Мм. Билиэн то хаастаах дьоммут пока үлэлээбэккэ кэтэһэн олороллор. Аха.

Оо, баран хаалла эмиэ. Вот ол спектакльдэргэ. Ханнык спектакльлэргэ оонньообуккунуй диэн да? Саҥа, саҥа, саҥа спектакль. Ээ, саҥа. А так, киинэ диэ. Киинэттэн киинэ уоннаттан театр диэн олох туспа бу. Онтон ол ол эрэн булааны мин основной үлэм театрым була дьи. аны туран холобура киинэҕиттэн иһин балачча оруоллардаахпын ити норуот билэринэн оттон ити ааспыт ааспыт амтана диэн киинэҕэ уһулуннахпыт дии сериалга ити оруолна дакаяра публигин репетициялыы ити хаама сылдьар бу коридорунан Манна эмиэ ыҥыран кэккэлэһиннэрэн олорон кэпсэтиннэриэххэ баар этэ. Оттон мин олоҕум тухары иһин балачча элбэх киинэҕэ оонньоон кэллэҕим дии. Аха. Аха. Ол Вячеслав Сим... Аан маҥнай киинэм буоллаҕына Умсулҕан диэн этэ. Умсулҕан диэн буллаҕына Эллэй Иванов киинэтэ. Ол була эмиэ туох эрэ мистическэй аҥардаах саха кыыһын туһунан этэ. Онтон буллаҕына иккис киинэм буллаҕына Түүҥҥү кыыс диэн эмиэ ити Абаҕаҕа Амма оройуонугар Амма улууһугар Харама хайата диэн баар. Онно эмиэ били били улахан маны бырааннардаах булаажы амма үчүгэй да үчүгэй ыраас уулаах барыта кытыла булаана хатын чараан ол онно ол туохха мөссүөн көстөрөбүт кыыс мөссүөнэ түүҥҥү кыыс буолан били маннык ол илэ илэ илэ көстөн кэлэр эбит көстөр көстүбэт бириэмэлэрдээх эбит отол эмиэ мистическэй хоҕус киинэ этэ эмиэ оннук туохтаах хабааннаах. Онно булаана мин утариальнай Луиза диэн кыыһы оонньообутум. Онтон Лыах диэн Вячеслав Семенов киинэтигэр уһуллубутум. Онно буллаҕына ийэни оонньообутум. Тыла хуох. Ити ким Семен Ермолаев ким диэн Тайбан арыыта диэн айымньылаах дии Ол онон онно олоҕуран уһуллубут киинэ ол тыла-уох оҕолоох этим, тыла-уох оҕо ийэтэ буолбутум. Оннуттан значок диэн киинэҕэ оонньообутум. Значок диэн эмиэ һэрии хаҕынааҕы бириэмэ. Онно була ийэ ролун эмиэ кыра уол ийэтин оонньообутум. Оннуттан Ой, балачча эбитти. Бриллиантовый теленок диэн онно били кэскил киинэҕэ оонньообут уол баара дии. Миша Борисов кинини кытары тэҥҥэ эмиэ оонньообуппут. Гена Турантаев игин булан эмиэ комедийнай аҥардаах киинэ этэ. Онуттан улахан киинэлэрим диэн Мосфильмҥа баран уһуллаһыддьыбытын Мосфильмҥа буллаҕына Орда диэн Орда диэн киинэҕэ Алексей Прошкин киинэтигэр онно Хулудай диэн эми эпизодическай оруолга оонньоон кэлбитим. Онно биһигиттэн булаҕына Өркөн Егоров, ким Иннокентий Дакаяра уонна ким уһуллубуттара. Федя Львов, итилэр уһуллубуттара, Куприян Михайлов, баҕар истэн билэргит боло, кинилэр уһуллубуттара. Ото улахан киинэ диэн олох атын буллаҕа ди. Оны тубу кэлинги оруолун бола холобура ди бытыгын дарханга аабый дархан оруол эмиэ киһи холобура кырай туох диэххэ хабый суолталаах эмиэ улахан оруол дириҥ дириҥ ис хоһоонноох историческай киинэҕэ уһуллубуппуттан оттон олус үөрэбин эмиэ онно кыттыгастаахпыттан ото улахан киинэ диэн олох атын улахан киинэ киинэлэргэ тоти мосфильм да киинэтэ буоллун холобура бу тыгын дархан киинэтэ буоллун олус элбэх маассабай сыаналардаах онно буоллаҕына массовка бөҕөтүн ыҥыраллар холобура элбэх да элбэх киһилээх уһуллар аны буоллаҕына үлэһиттэри холобура биир киһи биир артыыс тула икки үһүстэн тахса киһи үлэлэһэр холобура эмиэ туох били туохха истиэпкэгин баран уһуллабыт хайыыбыт онуттан бэйэм спектакльлэргэ оонньообут оруолларбынан буллаҕына эмиэ оттон этиэм этэ маҥнайгы оруолум буоллаҕына Шекспир хоруол илииргэ Корделия оруолун оонньообутум онон булаам Москваҕа бараммыт дебютаан онно бараммыт аан маҥнай Москваҕа баран оонньообуппутун өйдүүбүн бу үөрэх бүтэрэн кэлэн бараммын онно ол Москваҕа Маяковка Маяковскай аатынан театрга баран оонньообуппут ити маҥнайгы оруолум Ол кэннэ элбэх кыыс оруола оттон араас былааннаах характернай да оруоллар бааллар этэ. Оттон Лоокут Ньургуһун Тимофей Сметанин, олоҥхоҕо холобура кыыс дэбилийэҕэ эмиэ оонньообутум, Хаачалаан Куо. Бу бу санаатахха буоллаҕына Уһуктуу диэҥҥэ эмиэ холобура биир спектакльга түөрт, түөрт киһини эмиэ оонньуохха сөп холобура. Оннук эмиэ роллаах этим. Тыгын Дархаҥҥаттан эмиэ оонньообутум. Бу ааттаатахха Алампаҕа, Ойунскайга бары классиктар айымньыларыгар барытыгар оонньообут өйүппүн баһанаатахха. А? Олоҥхо театрын кытары арба совместнай проекка эмиэ кыттан турардаахпын. Аха. Өксөкүлээх Өлөксөй өрүс бэлэхтэрэ диэҥҥэ. Аха. Эһи туох боппуруостаахын мин эрэ хаҥарар курдукпун дии. Наһаа үчүгэйдик наһаа үчүгэйдик көрөн баран олороллор. Аха. Туох эмэ ыйытардааххыт да кэпсээн ээ, ыйытын ээ. эмиэ харан хаалла баҕалаах. Ирина, сааскы кэмҥэ оонньообутун дур? Сааскы кэмҥэ оонньоон ааһа. Сааскы кэми буллаҕына Василий Михайлович Фомин диэн ол хаҕана главнай режиссердаан олорбут режиссер, өтөн режиссер кини туруорбута сааскы кэми. Онно оонньоон, ааһа. Эмиэ бастакы улахан оруолум этэ онно Даайыс оруола. Уустук һовос дьылхалаах уустук оруол дии саныыбын. Хайа? Оксана кэллэ да? Ээ, эһиги диэ. Э, Оонньоон аһа, сааскы кэмиттэн гастрол бөҕөтүн гастроллаан, э, республика улахан аҥарын бүтүннүү кэрийбиппит буолара аһа. Наара Хуоҕу кытары ол э, сааскы кэмигин илдьэ сылдьааччыбыт, биһи биригээдэ. Ону биригээдэнэн арахсан саас аайы гастроллуу барааччыбыт. Хотунан, хоҕуруунан бары кэрийбиппит буолара аһа. бу былырыын була алдан алдан алдан диэки баран гастроллаан кэлбиппит нерюнгри алдан диэки бу бу хаас боллоҕун эмиэ барыахтаах этибит туох диэки ханна тэй а ленская и миннэй диэки барыахтаах этибит онтукабыт ити пандемия болон тохтообуппут онон көрөөччүбүтүн ахтабыт тахтабыт олох Соторутун хаһан үлэлиибит, хаһан көрөөччүбүтүгэр тахсабыт диэммит олох. Долгуйа күүтэбит. Эһи туох боппуруостааххыт онно? Хайдах киирэҕин диэн ыйытаҕын да? турукка деді. Круг білен ырахан бал

застольнай маннык ааҕыы чиитка буолар холобура режиссер маннык мунньан олорон онно хайыыбыт репетициялэнэбит олорон эрэ ааҕабыт холобура ролларынан маннык партнердаргын кытары онтон була индивидуально холобура эн оруолгун ити опера ырыаһыттара айын холобура ити музыканнар иһин партитура оҥороллор дии Оннук курдук оннук курдук оҥороом оруолун интириэһинэй буоларын кына. Холобура дууһаҥ хамсааһынын бүтүннүү э, туоххар киллэрэҥин оруолун тылыгар киллэрэн ону бэйэҕинэн аһардаҥҥын итиннэ бола араас технология бөҕөтө баар холобура техника техника диэн баар артыыс техниката онутун холобура Ону туһанаҥҥын холобура араас состояние, араас турукка киирэҥҥин оонньугун була. Ону ити партитура курдук оҥорон бараҥҥын ол онтулаҕан били били хайаан аһардаҕын бэҕэнэн аһардаҕын оонньоон көрөҕүн. Холобура ити көмө оттон араас холобура олоххо буолбут түгэннэртэн эмиэ холобура боростойдук эттэххэ олоххо буолбут түгэннэртэн эмиэ баар буолуон сөп холобура ити санааҕа ханаҕар тутаҕын көтү уонна ханаан була дулаҕар киллэриҥин оннук оонньугун ко оттон драматическай ороллор конечно оонньуурга хайдах диэххэби уустуктардаах онно болатын партнердаргыт партнеры кытары уонна маннык алтыһан оонньуур олус олус олус көмөлөһөр холобура эн хоҕотох оонньообоккун партнергуттан маннык партнергун кытары маннык алтыһан оонньугун ол олус көмөлөһөр кэрэ көмүс кэлигэр диэн спектакль турбута иван гоголев хуруйутунан э? бу буллаҕына островскай аатынан институтка оҕолор Санкт-Петербурга үөрэнэ баран бараннар биир эрэ сыл үөрэммиттэрэ уонна сэрии аҕаламмыта. Ол оҕолор булаҕына ити үөрэммэккэ хорохтор, хорохтору сэриигэ баран, хорохторо аччыктаан өлөннөр биир эрэ артыыска, оҕотох артыыска Хаха театрыгар эргиллэн кэлбитэ. Ол Анастасия Ларионова диэн этэ. Ол, ол, ол Ол кыыһы кыыс дьылҕатын оонньообутум мин кэрэ көмүскэлигэр, спектакльга. Ол тиһэх монологуттан онтон ааҕан иһитиннэриим театр туһунан. Һэ? Театр. Хаан уруу театрым. Быыс. Театр быыһа. Онтон быыс кэтэҕэр хаттаантан оҥоһуллубут декорация, эҥин эгэлгэ реквизит уонна араас омуктар, үйэлэр көстүүмнэрин кэппит уйан дууһалаах, эйэҕэс майгылаах артыыстар түһүлгэлэрэ. Ол артыыстар түһүлгэлэрин кытары Мин мин сүрэҕим төһөлөөхтүк тэҥҥэ үөрбүтэ-көппүтэ, ытаабыта-хомойбута, ыллаабыта-туойбута буолуой? Төһөлөөхтүк өй-сүрэх мөккүөрүн, аан дойду улуу кистэлэҥнэрин билэ, өйдүү сатаабытым буолуой? Онтон бүгүн уһулуччу күн. Кыргыһыы иннинээҕи иһийии курдук. Премьера иннинээҕи чуумпуру. Уу чуумп. Бүгүн премьера күнэ. Кылгастык итинник. Аха. кылгастык итинник театрга киирэн олорон эн хаҥаҕын истэр курдук наһаа дьүдий даҕатыйдаахтык куруук оруолларгын оонньуун онон эйиэхэ

олох долгуйа күүтэбит хас биирдиигитин бу сотору киинэ премьерата тахсыаҕа сотору театрбыт арыллыаҕа спектакль бөҕөтө буолуоҕа онон күндү тапталлаах көрөөччүлэрбитин эһигини олуһун диэн долгуйа күүтэбит хайаан да кэлээрин театрбытыгар киинэбит премьерата премьератыгар сылдьарын ыҥырабын ис сүрэхпиттэн уонна этэҥҥэ буолун Доруобай буолун. Уона куруутун маннык үөрэ-көтө, чэгиэн-чэбдик сылдьын. Көрсүөххэ диэри.